ہن چلدے پئے ہیسیں مسجد ای نماز جل کے پڑھدے ہیں تے اوندے کنے بعد والدہ کوں آ تے مبارک باد ای ڈیسوں۔ لگدے جماعت وی کھڑی تھی چکی ہے تے اساں حالی گھر کھڑے ہیسے۔

جس ٹیم بندہ عید نماز پڑھ کے گھر واپس آندے نا زیادہ تر کینکوں انتظار ہوندے کہ ابو آوے تے انہاں کوں اساں عید دا مبارکباد ڈیوں تے عید ملوں صرف اپنے دھیری کوں انتظار زیادہ ہوندے کیونکہ دھیری جیڑے ہونن نا ماشاءاللہ اتنا پیار کرن نا اپنے والدین نال اپنے پاپا جانی نال اور میں حالی باہروں ودام تھیا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ انتظار کریندے کھڑے ہن کہ میرا پاپا جانی آوے تے اساں انہاں کوں عید مبارک ملوں۔ دعا کریسو اللہ پاک میݙیاں بیٹیاں دا نصیب اچھا کرے اور اللہ پاک انہاں کوں لمبی زندگی عطا فرماوے۔ ویلکم بیک ویورز ساڑھے سات بجے تقریبا اساں عید نماز پڑھ گھدی آسے ماشاءاللہ اتنا رش لگ گئے نا دوست احباب دا اپنے علاقے والے دا تے اپنے جڑے ویورز ہیں نا سارے کو مل تے بہت خوشی تھی سارے دی کمال مہربانی اور جس ٹائم اساں پہنچے ہیں گھر تے میں تھوڑا جہاں ستا تے میرے کو نیندرا جی میں حالی تک ناشتہ بھی کوئی کہیں گے تے صرف ایک کپ چاہ دا پیتے ٹائم تھیندا وی ٹائم تقریبا ساڈھے بارہ دا حالی بھرا تہاڈے ناشتہ تک وی کوئی نی کیتا کیونکہ ساڈا جیڑھا قربانی دا جیڑھے جانور ہئی نا او تقریبا ساڈے گھر کنیں نا ہک کلومیٹر دے فاصلے تے ہک وستی ہے وستی جتلا کھاکھی برادری ہے اتھاں ساڈا مثلا حصہ ہئی تاں ہیویں کنیں وڈے بھائی اور وی اور بھتیجا وی اڈھیں گئے ہوئن اور جس ٹائم آسن ول تہاکوں پتہ ہے کھانا تیار تھینے تاں تقریبا گھنٹہ ڈیڈھ گھنٹہ بیا وی لگ ویسی ول میں آکھیا یار ذرا باہر دا ماحول چیک کروں تاں اساں جس ٹائم اتھاں آئے ہیں اپنی موٹر دے اتے

گڈ نیوز اے گڈ نیوز تہاکوں اینڈ ڈیسے توں کیونکہ بھتیجا جس ٹائم آسی تاں ول تہاکوں ڈسیسوں سینے ہن چلدے پئے ہنسی گھر کیونکہ اتھا بھی گرمی بے تا آشا ہے تے اگر دھاؤں آ تاں ول تاں ذرا سکون مل ونجے بہرحال اساں آدھے یار ول وانج تے نا ذرا پکھا چلا کے تے ذرا سن تھیوں یار کیونکہ گرمی بے تا آشا ہے حد کنی زیادہ سینے کے جتنا میرے ویورز

کافی سارے دوست ویڈیو دے وچ کمنٹس کیتی پے ہونن وائس وی کیتی ہونن واٹس ایپ تے کہ یار تساں اپنا ہک آئی فون گھنو تے اوندے نال تساں ویڈیو بنڑائی کرو کیونکہ ایں موبائل دا ریزلٹ اوکے کوئی نی میں آکھیا کیوں نہ چلو آئی فون وی گھن گھننے آں ذرا زیادہ پیسے نال جیہڑا موبائل ہے اوندی تاں ویسے اپنی فرصت کینی میں ول عائشہ ابو کال کیتی میں آکھیا یار کوئی آئی فون تھوڑے بہتے پیسے لا یار پانچ اٹھ ہزار والا چلو گدیا ہوا ہے تاں چلو بھائی ویڈیو وغیرہ بنے سوں ذرا سیکھ وے سوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جڑا ایسا ایسا چلو اگاں وال ودے جو سوں انشاءاللہ اچھے تو اچھا موبائل گھن دے آسوں ماشاءاللہ ہائی صاحب سی گھن ہیں موبائل آئی فون ماشاءاللہ سی دیکھن واسطے دا بڑا پیارا موبائل ہے بلیک کلر ہے سائیں تے بہوں خوشی بھی تھیندی پئی ہے ایڈیٹنگ دا بھی پتہ کہ نہیں ہندو تے ایڈیٹنگ کیویں تھیندی ہے تے ول میں ہائی صاحب کو میں کیا دو چار دن جڑے تساں تھیں ہی وے تاں میرے کو سکھیندے رہے اگر میں گیوم سکھ

میمری کیا نی ہوندی کیا وجہ بنہہ موبائل دی میمری ہوندی ہے میمری نی ہوندی۔ اچھا ایندی ریم ہوندی ہے ماشاءاللہ سی بڑا سونا موبائل ہے سی تے ڈیکھ سکدے ہو بلیک کلر ہے ماشاءاللہ آئی سیف سی جدید ہین برحال ساکو ایڈیٹنگ دا پتہ کوئی نی ساکو حالی تاک ایندے لاک کھولن دا پتہ کوئی نی کیونکہ اساں تاں اینڈرائیڈ موبائل آلے ہاں نا ساڈا کافی سارا جیڑا عرصہ ہے نا اساں گزاری کھڑے اینڈرائیڈ موبائل چلا چلا تے۔ تاں جو اکھ نئیں اتے کوں سکھ دیاں نو چا ڈے لین ہے کیونکہ آئی صاحب کوں یونیورسٹی یا حالی چھٹیں ہیں۔ اگر سکھ گیو سے تاں ول تاں اوکے تھی گیا ہندو تے انشاءاللہ ویڈیو بنے سوں اگر نہ سکھ سگیو سے ول آئی صاحب کوں واپس ڈے چھوڑے سوں بابا تساں حالی فی الحال چاتی ونجو جس ٹائم سکھ ویسوں تاں ول انشاءاللہ اپنے کول ریگولر طریقے نال اپنی ویڈیو وی بنے سوں انشاءاللہ اپنے کول ہی رکھ گھن سوں۔ ماشاءاللہ اج دی ساڈی گڈ نیوز ارو الحمدللہ الحمدللہ آئی فون سی آ چکے۔ باقی بناونی ہے صرف ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جیڑھی ویڈیو ہوسی تاں انشاءاللہ آئی فون تے بنے سوں۔ تاں مزید تساں دعا فرمیسو ساڈے حق اچ تے اج دی ویڈیو دی اتھائیں کریں تے اینڈ امید ہے کہ تہاکوں ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگی ہوسی اگر تہاکوں ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگے ساڈے چینل کوں لازمن سبسکرائب کریسو بیل آئیکن آل تے لازمن پریس کریسو تاکہ ساڈی آمڑ والے ویڈیو کو جلدی نال میسر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ اللہ حافظ شارٹ کٹ